Bon bini na Streng Pro Fitness! Yeah! Bon dia rumannan, awe mi ta bai papia di un training cu yama Leg Press. Awor ki e manera como di nos leg press ta, cu semper prome cu bo cuminsa cu un training di leg press, eigenlijk cu tur training di dia, ta bon cu bo tin bo fa, anto e parti di mas principal pa bo tin bo knee sleeves pa bo proteha bo rodianan. Awor cu mi ta bay stap pa stap con bo tin bo haci leg press, prome cos cu bo ta sali haci, Abo cana drenta, bo ta sali buta bo man. Camina bo ta bai buta bo pia, bo ta bai buta e pia. Bo ta drenta cu bo pia ley, bo ta drenta cu e pia rex. P'esei esey ta e manera mas facil, pasobra si bo bai drenta cu bo pia lens, e tin tendencia cu kinan ta dal bo pia den e handle camina bo ta a pie. P'esei bo ta debe kuminsá ku bo bia rèkso ta drenta ku ne. Bo ta tene bo bo otro man tene di nan, bo ta drenta ku e otro bia aki nan. Despues bo ta keda ku ne tene, bo ta sinta, bo ta stèl bo mes, bo ta lènt bo lomba plat. Despues bo ta bini bo ta bopia. E manera como tin bo ta bopia ta na bo bo te hanchu plat dilanti cu bo ten esnan tira ariba of bo bo bo te cera. Pero awor que nos ta bay haci hanchu. Lo mas bo ta bopia nan asina aquí. Prome ku bo pusha, bo ta hasi un bon rosé aden. Bo ta buta bo mannan tambe semper na bo rodia, ke men bo bo dedenan tin ku para na bo rodia. Nunka no bo teki nan, ni muchu mas abou. Bo ta buta bo man semper akinan na bo rodia. Hasi un rosé aden. Push'é. Ora bo push'é, bo ta kawon no lòk bo rodianan. I men a ge semper un tiki doblas ni. Despues bo ta habri un, bo ta habri otro. E dos kos ku bo por wak ta ku bo por kuda bo man e kenan pa bo por steun òf ku bo kuda bo man parti paden, paden di e leg press ku bo por mir'é mas mihó ku bo tin parti abou a sirbi. Ami ta preferá di bo tin abou pasobra e ri Tur kos, e forsa ku bo ta tene ta kontakto huntu ku bo purpa. Bo lomba ta keda plat. Despues bo ta hala rosé aden. Mand'é abou, bo fia tin ku bin to blaki sin e ki noventa grado. Despues bo bai ariba, bo ta bai ariba pero bo no ta lòk bo rudia. Primero bo ta saka rosé aden. Saka rosé afó sòri. Hala aden, supla fo. Hala aden. Su propó. Ora bo ta kla, ta hala bo hèn di nan sera. Pa lo menos un sera keda ku ne tené. Despues bo ta bai e rester. Ora bo ripará kel apar, bo ta laga bo man bai. Despues bo ta ba bo pianan abou, strèk bo pia i bo sakudí nan. Pa bo sali, bo ta rèk tene na e leg press. Bai den laira, despues bo ta sali un pia afó i e ta pone tene e otro pia. Semper promé ku mi hasi mi training di leg press, mi ta hasi semper mi warm-upnan pa mi pia ku ta kore mente bicycle. Subi treadmill tambe cana e cuminsa corre riba treadmill despues mi tene cuminsa cu mi training cu yama leg press enjoy e video.

LabPrep ta un training ku bo tin ku hasié hopi hopi bon pa ku kòrda bon. Bo ta sintá skei anto e peso ta bini riba bo. Kementi e manera kon bo tin ku hasié atrobe ta pa ku ta bo pia blas. Bo ta push'é no lòk bo rudí, esei ta un kos hopi importante. Bo ta bat e hèndelnan abou, bo ta tene bo hunté bo kurpa stèk, hala rosé den, pin abou noventa grado. Cu bo ta pres bay ariba. Laga semper bo rudia un piki dobla, no loke nunca. Oki semper, ora bo ta trahi esnan ta haci leg press, laga un hende wak bosnan como bosnan ta haci'e forma corecto. Pasobra leg press ta un training cu e peso ta bin riba bo, anto esey por bira un cosa hopi fatal pa bo cu bo no haci'e bon. Ochi bo por pia ta un kos ku bo mester hasié hopi hopi bon. Awor i semper for da like e video for da subscribe e video di Primi e bel pe ariba for da komenta ku mi videonan tambe anto semper hasi e kos manera mi un a splika pa bo preveni blasuera. Chao.